my country people now welcome back to my channel today chi chi fans don't come out to come mock fina after she come out come cry over unpaid debt where multi-choice never pay her so after the Big Brother Naija level up season, when immediately Fina come out of the house, she start to dey call out multi-choice. Even before the reunion, they already get, she and multi-choice already get falling out. If una remember that period, Fina come out, come make statement say multi-choice begged her to come for the Big Brother Naija level up reunion. So for the reunion, after the reunion, um, Fina come still call them out, say multi-choice make her look bad because they no show the part where be say Chichi dey insult her. Instead, dey show only the part wey be say she dey insult Chichi and Chichi parents. So na that thing na come escalate the whole thing. Her fans wey be say they call Fination, as she come out come insult Multichoice for that thing, her fans come go the CEO page, Multichoice CEO page, go insult the man to the extent say the man come lock his Twitter account, lock his Instagram account and even his TikTok account that period. They insult the man, threaten his family, a lot of things sup that period. So even as all those things dey sup that time, me I dey dey for Twitter space dey listen to wetin everybody dey talk and me also say that thing wey be say Phyne Nations do that time e go cause problem for this girl later in the future. Few few months after abi na few years later Phyna come come out dey call out Multichoice say dem dey owe her one BTC according to dem, dem say dem suppose give her fifty million naira for cash price then the other things wey come with it 50 million naira making it 100 million naira which they come fulfill some of it they no come fulfill the one btc so she don dey come out since dey call her quidax and multichoice say make they pay her her money according to her she say she no get any contract with quidax rather na multichoice wey be say she sign contract with na im go give her the money so she come involve lawyers that period they come carry am go multichoice office reaching there multichoice come offer phyna say okay take thirteen million naira for the worth of the btc as at that time wey be say you win phyna come say no she come come out she and her lawyer come dey explain give general public say see o we no collect the money o they must give us the the current rate for btc after her magic trip wey be say she go after um travel better um give her the trip una remember say before travel better dem no fulfill their promise to phyna too so phyna come call them out which they come fulfill but before they fulfill that promise phyna don go meet mojisoy mojisoy tell phyna another thing whereas um, travel better get another thing for mind which means multi-choice actually they work on their own without involving the, the sponsor safe since she come out from her trip now the matter for the quidax um be one BTC dem never still give her so she come come for TikTok today come come out come dey cry out dey call them out for the thing wey be say she talk for the TikTok you go just know say a lot of things dey sup between her and multi choice wey be say the general public no even dey aware of now first of all me I get my own um beef with multi choice somehow because those people I don get one kind encounter with them before and they no dey nice uh-huh. and me that make i make that statement that time say the way fina take dey call them out no be the right way wey be say she go use as immediately they offer you the thirteen million first of all you collect that one put for pocket then you continue to dey fight because i know nigerian lawyers lawyers for this our country you and i know just say they no dey get too much work so once they see work like they go dey push you push you push you so make you go dey do this do this so that they go dey see money wey be say they go dey collect now fina dey come out dey claim to say mojisoy tell her say they don retreat

Nigerians we know say we no dey read am, we go just click tick, we go we go fly go the next stage. So I believe say na wetin most of these housemates, the mistake wey be say dem dey make, wey be say dey affect them. But as everything dey go on, as Phyna dey explain, dey cry, gbobo tigbo, Chichi fans come out for space, dey come dey happy, dey laugh, dey dey so happy say the thing um dey happen to Phyna. According to them, dem say na Phyna na come out dey insult Chichi, dey insult her family, dey tell her talk say dem gonna cry, but since she come out of everybody house,

The only people where be say fit advise Fina right now because she doesn't have a management, which all of us know she does not have. The people where fit advise her the right way right now now other fan bases because other fan bases come out to to come follow her fight multi choice for this her battle with them. And from what she talk, she say multi choice now daughter say make she sue them, make they go court. If this thing reach court, Fina go spend her last dime fighting this case. Uh -huh. Make she not listening to what they tell her. Make she just um collect the one wey be say multi choice give her then she she go know how she go take na negotiation she go negotiate with them e get the way they go take talk am i just believe say multi choice just wan show her shege for the way she don behave towards them all this while and as for multi choice themselves this is wickedness because first of all una get so much money una even make the announcement say level up season now una make the highest amount of money for the since una start big brother na so una talk that time when after una give Tifina the money una say na level up season na be the highest amount wey be say una don make from the Big Brother franchise so why e come hard for una to wicked to the, to give person the money wey be say una actually promise am I wait till after three years until she call una out before una come remember say ah we dey owe this girl so so so amount o e no make sense to me multi choice dey very wrong for that one and Fina the way she take handle the thing online coming online to cry is not going to change anything because online